Чулпан дип исемләнгән спектакльнең премьерасы булып узды. Әйтергә кирәк, әлеге әсәр профессиональ татар театры сәхнәсендә әле беренче мәртәбә генә уйнала. Бу көнне Тинчурин театрына зал тутырып театр сөюче тамашачылар җыелган иде. Без дә иҗат төркеме белән әлеге премьераны карап кайттык. Баптырыйм мин сиңа.
Элек янымда син булганда үземдә таулар җимерерлек көч сизәм дия идем. Ә хәзер миннән качасың? Сабыр ит, Чулпан.
Мин болай да сабыр итәм. Башта институтны бетерим диде. Моннан минем дә укып бетерүемне теләде. Менә мин бетердем, врач булдым. Ә син...
Иртәме, соңмы, беренче мәхәббәт безнең һәммәбезгә дә килә. Күпләр өчен ул алдагы мөнәсәбәтләрнең асылына әйләнә, ә кемнәрдер өчен упкынга әверелә. Менә биредә дә, әлеге спектакльдә Чулпан бөтен күңеле белән Вилданны ярата, аның белән гомерлеккә бергә булырга тели. Әмма дә ләкин Вилдан үзе турында гына уйлап йөрүче карьерист егет булып чыга. Чулпан беренче мәхәббәт хисләрен тыеп, икенче егеткә Илдарга кияүгә чыга. Бергә тормыш корып җибәргәндә дә Вилдан кабат Чулпанны тынычлыкта калдырмый. Ләкин Илдарның шул чаклы ихлас мәхәббәте, самими хисләре Чулпанны, аның яратуын җавапсыз калдырмый. Чулпан шулай да үзгә образ. Бәхете артыннан, хыялы артыннан йөгерүче, янындагы мәхәббәтне күрмичә менә шулай гел хыялланып яшәүче, ниндидер бер ерактагы йолдызын, ерактагы бер бәхетен көтеп яшәүче бер адәми зат инде ул. Менә шуңа күрә тормышта шушындый маҗараларга эләгә дә ул, үзенең шушындый характеры аркасында. Чулпан образын тудырырга җиңел булды дип әйтә алмыйм, чөнки чыннан да режиссерыбыз белән Ике төрле фикердә идек башта. Мин Чулпанны башкачарак күрә идем, Резидә Ирековны башкачарак, әмма Резидә Ирековна үзенең дәлилләре белән мине, әлбәттә, ышандыра алды, Чулпан менә нәкъ шушындый булырга тиеш дип. Һәм безнең, без инде ничек кенә булса да режиссерга, режиссер ничек әйтә, шулай эшләргә, режиссер таләпләренә буйсынырга тиешбез. Һәм мин, чыннан да, Резидә Ирековна дөрес әйтә икән дип инандым. Һәм менә Чулпан ниндидер бер Җитди, әмма ихлас, бала күңелле кыз булырга тиеш, дип мине инандырды Резидә Ирековна. Менә ул шундый бер ниндидер эчкерсез кыз бала.
Әлеге әсәрнең авторы күренекле татар язучысы, драматург Шәриф Хөсәенов. Ул киң катлам укучыларга һәм тамашачыларга үзенең Әни килде, Зөбәйдә адәм баласы, Профессор кияве әсәрләре аша яхшы таныш. Шәриф Хөсәеновның әсәрләрендә кешенең намус сафлыгы, максаты, кыйбласы, тормышта һәм җәмгыятьтә тоткан урыны, хезмәте турында сүз алып барыла. Әлеге спектакльне театрның яшь режиссеры Резида Гарипова сәхнәләштерә.
Беренчедән, Шәриф Хөсәенов кебек авторларга алыну, миңа режиссер буларак бу, әлбәттә, бик зур бәхет. Чөнки шундый нык, бик нәфис сүз белән эшләү, безнең бүгенге заманда бу бик сирәк. Чөнки хәзерге яңа драматургия, яңа драмалар, алар үзләренчә бик тә, ничек дип әйтим, яңа авторлар, бәлки, белеп бетермиләрдер кайбер әйберләрне.

Минемчә, режиссер буларак һәрбер режиссер үзенең әсәре белән бер генә әйбер җиткерергә тели, кеше булырга. Менә монда да шул Чулпан белән кеше булыгыз, кеше, кешелекле булыгыз. Шул гына.
Кәрим Тинчурин театрында куелган Чулпан мелодрамасы профессиональ татар театры сәхнәсендә әле беренче мәртәбә генә уйнала. Чулпан пьесасы тамашачыларны 60-нчы еллар мөхитенә чумдыра. Ул елларны дөрес һәм ихлас итеп чагылдыра. Спектакльдә күбесенчә труппаның яшь буын артистлары уйный. Резеда Саляхова, Зөлфәт Закиров,

күп кенә артистлар әйтүе буенча уңайлырак чөнки ул характерный образ була аның э, характерын эзләве яхшырак шундый э, тискәре образда яхшы якларын эзләргә кирәк әлбәттә беренче чиратта роль тудыру өлкәсендә миңа бернинди дә уңайсызлыклар килмәде дип әйтергә була бер генә ягы бар мин үземнең тормыш иптәшем риза сәләхов белән уйныйм әлбәттә э, мин аның менә сәхнәдә шушы спектакльдә тормышын җимерүче дип әйтергә кирәк Аның хыялларын, идеалларын җимерүче кеше, шуңа күрә әз генә шул ягы уңайсызрак булды, ләкин бу инде безнең профессиянең бер кимчелеге дип әйтергә кирәк. Нинди генә хәл булмасын, нинди генә образ бирмәсен, барыбер уйнарга кирәк, тырышырга кирәк, тамашачыга ошарга кирәк. Аннан соң тамашачыга ошау дигәннән менә шушы тискәре образ белән дә тамашачы күңеленә кереп калырга тырышырга кирәк.
Спектакль буе тере музыка яңгырый, сәхнә исә әйләнә торган итеп эшләнелгән. Бизәлеше дә тулаем тамашачыны алтмышынчы еллар мохитенә чумдыра. Шул елдагы радио, татар йортларын бизәп торучы чигелгән чаршаулар һәм, әлбәттә, образны тулысынча тасвирлап бирү өчен артистларга шулай ук ул елдагы киемнәр, прическалар да ярдәм итә.
Минемчә, бу спектакль төрле буынга ярый. Дөресен генә әйткәндә, яшь кызларга да, миннән дә олыраклар, апаларга да, әбиләргә дә. Илдар образына килгәндә, бик җиңел дип әйтә алмыйм. Ни өчен? Минемчә, ул кеше бер күрүдән Чулпанга гашыйк була. Гомумән, ул кеше җирдә устойчиво басып тора. Бик теге озак сөйләшә торган җегет түгел, конкретно турылап бәрә торган җегет. Тормышта андый кешеләр белән очрашкан бар. Но менә шундый образны үземә кигәч, үземне башта теге некомфортно дип әйтим инде менә шул. Уңайсызрак булды, әйе. Мин үзем табигы буенча теге бик шустрый малай, тишән, чабып очып йөрергә ярата торган. Э, тоже решениене мин тиз генә раз-раз алдым, бирдем, все, эшләдек. А монда Әйе, решение, принятие решения шулай дип әйтик, тиз килә, әмма дә ләкин ул решениега устойчиво килә ул, менә образ.
Бу нинди гайбәт, әнкәй?
Менә тагы, нигә гайбәт булсын ул?